Three, two, one, action. Hello! Mizo Pro Minecraft ah kan lo leh leh ta. Kan Beram ho bulah hian ka lo awm a. Kan Beram ho hi episode hmasa a kan hot air balloon kan sak nana kan hman kha a ni a. Automatic Wool Farm mai bakah khan tilaiah hianin manual deuhin ka lo siam a. Amaherawh chu tilaiah hian buaina kan nei hlauh mai a. Tin buaina chu kan en ang a. Buaina kan neih chu F three bi kan hmet ang a. Kan hmu thei ang a hei. Ka hem beram rual ho kha. An lo chuak hleuh mai an tam mai sia. Uh, hen ting ho hi ti fai an ngai a. Kha kha kan buaina nia. Uh, kan buaina hi chingfel dan pakhat chu ma ti hian keimah hian tin ka that zel thei a. Amai rawh chu an tam leh tu ka ni. Chumi ni van chuan in min puitut tur hi ka ruai mai anga. Um, ma sengin ka mi ruai te hi satana hian min ka hria. Hetina hian min puitut tur ho ka lo ruai a. heng ho hian min pui anga khawnge um heng ho hianin beram rual ho kha min tihfai pui dawn ni aw kha mawka chhiar lawk dawn cheu khat hni thum li nga panga an awm a panga hmang hianin sawn tih ang ho zawng zawng kha kan that zo vek hman turah ngai la chhun a nia um zan a nih hmain thah zo vek hman kan tum ang aw um ta tang hian kan tan ang. Min puih dan tur chu tiang kan tiang a, tiang kan click ang a. Umm, tikhanin lo that ve zel ang a. Kan hot air balloon siam nan khanin kan lo vul a, amaherawh chuan lo chhuak thei hlauh a tikhanin. Tunah hian lo chhuak vak mai a. Heti kan tih na chhan chu nakinah hianin lek te kha awm palh kha a lo awm a, lek loh nain tih hian kan ti dawn a ni. Aw tikhan zan a ni dawn a hmm an la tam khawp mai a kan en chin anga a la tam lutuk la tam lutuk um tun tan chuan kan duh tawk hrih phawt ang a nakinah kan la tifai leh zel dawn a ni Awle tunah chuan tunah hianin kan base turah khan kan lo awm a, tunah hi kan chhinchhih kha a ni a, episode hmasa lamah khan kan chhinchhih a, amaherawhchu chu tunah hian island a lo awm a, island ah hianin thingkung ho kha ka lo kît a, tunah hianin base sak zawk kha a tha dawngin ka hria, chuan tunah hian outline tlem azawng ka lo nei bawk a, kan en ang a, tunah hian luhna kawngkhar a awm ang a, chuan heti lai main building a ni a, tlaiin observatory ang chi te, pillar te, ka lo siam dawn a. Duai in a lo zau lo hret a, ka ti laite hi nakin ah kan la hnawh khat ang a, terraforming pawh kan la ti ang a. Hei kan sak dan tur te khan a ni a, amanah chu hmanrua te tih thil chi hrang hrang kha kan mamawh teuh dawn a, chung chu tlem zawng ka lo la khawm tawh a, ti lai ah hian ka dah a. Stone hi kan hmang dawn a, stone hi kan hmang nasa dawn a, deep state nen. Khanin stone. Stone kan hmang teuh dawn a ni. Chuanin tilaiin portal ka lo siam a, kan portal pawh hi kan nether chung nen khan a lo inring tawh a. Umm, kan lu chhin ang a. Umm, heti lai hi kan stronghold awmna a ni a. Tilai teiah sawn in tikhain kan lo inring tawh a. Chuan heti lai hi, hi kan starter base awmna kha a ni a. Tlai sawn kan gold farm a awm a. Vain episode atan chuan nether hub kan siam ang a, kalkawng te kan siam ang a. Tilai mawi deuh a che hi a rawn tum lem lo a. Nge kal theihna tur ang chi? Entirna hian Elijah kan nei lo pawh a, lawnga kal theihna tur ang chi kha kan siam dawn a. Tunah hianin kan mamawh chu ice tam tak kan mamawh a, thing tam tak leh chuan a chungah hian dah tur glass tam tak kan mamawh dawn a ni. Awmzia chuanin kal kawng kan siam dawn a ni hei. Tunah chuan ka thlawk thei ni mai a, mahse engin entirna in lo thi ta ila, lo thi palh ta ila, thlawk thei lo ta ila, ke kal vak kha a ngai dawn a. Chumi ni vang chuanin Nether kal kawng kan siam ang a. Tunah chuanin kan starter house ahin kan lut lawk ang a, umm kan mamawh tur te kan lam khawm ang. Awle kan mamawh hmasak ber chu ice a ni a, saw tunah chuan ice biomes a awm a, ice biomes lamah kan kal ang a, ice ah hian lawng a kal chak a, mini vang chuanin ice kan la teuh dawn a ni. Heng lai ice ami hi circle box khat tan hi neih kan tum ang a, a daih lo mai thei bawk a, a lak bel leh zel thei bawk a, kan hriat tur chu ice hi kan lak dawn chuanin silk touch kan mamawh a, fortune a kan lak chuanin khana ke a engmah hmuh tur awm lova darthlalang ang deuh ni tina in chu an silk touch kan lak silk touch a kan lak khan ti hianin pack a exile lo chang a kan hriat ve mai mai tana tha deuh pakhat chu ah tuna hi kan en anga ice ah hian chi thum awm a ice ice block top ania pack ice ania blue ice awm leh a tuna hi kan en chhin anga Pack ai siam tur hian ice block hi pakua kan mamawh a. Umm. Chuanin blue ai siam tur hianin pack ice pakua leh tho kan mamawh a ni. Tuna tan chuan pack ice bike hi kan la dawn lo a, blue ice hi chu a to mah mah a. Chuanin ice panga hi chu a tui thei a. Pack ice hi tha ber ka ti a ni keimah chuanin. Umm. Kan lo la tan ang. Awle tikhan ice kha kan nei duh tawk tawh a ice hi kan mamawh teuh dawn a tih hi a ni a kan daih tur ah ngai la kan daih loh pawn a lak leh zel thei kan tih ang khan a lak leh zel thei a aw tunah chuan kan mamawh leh hmasak ber chu darkhalang a ni a darkhalang hi eh, villager ho pawh khan an trade tho a amaherawh chu villager trade kha chu a tam tham lo a chumi ni van chuanin

eng eng lampang nge south lamah kan kal anga desert kan zawng dawn ni kan thlawk char char anga la awm ve mai tura ngai ang kan zawng rei lutuk lo tura ngai ila la awm ve mai tura ngai ang aw tichuan DK chu tuipui chunga chuanin hun rei taka thlawk kuala ti mai mai ka tuikhur hlu vibe tlat Nia tuikhur hlu chung chang kha lo sawi leh lawk ila comments na vel ha chang ka lo sawi tina tuikhur hlu hi um kala kal dik em um kal dik e tuikhur hlu hi tuikhur hlu kha tingai khan video ka lo siam a khovel thar kan khel khami story kha nia amara chu tuna hianin episode 1 chi nga ka ti chu ka to be continue te kha ka ti ve a continue tur chu nia amai ro chu hei amunom le zual thei nan khanin nge ka ron ti lok lo a

Kan en chin zuai ang aw. Map in ang alo awm zui. pakhat hi a tawk a, Umm, nakinah kan zawng ang kha kha, Aw, nge kan sawi lai kha? Tuikhur hlu chungchang khan Tuikhur hlu episode two chhuk dawn a, amaherawh chu kan nghah deuh hret a ngai a, umm, ka sawiin khan replay mode te chi hrang hrang kha an tih ang, nge hmuhnawm leh zual theihna tur ang chi kha ka ngaihtuah phawt ang a, ka mi ka nei zawh vek hnuah khanin Tuikhur hlu kha ka rawn siam laih dawn a ni, tunah chuanin Desert kan zawng leh tan ang. A va vang ve. Um, hetiang biomes hi meadow biomes a nia, tlang chungah hian an awm a. Tiang hi biomes thar a nia. Kan base hnaih deuh hlek a chuan awm seng chuan tunah hian um, kan mega base tur pawh hi sak kha pawi meh lo a. Hmaerawh chu La deuh hlek a, block in zah vel nge kan awm tawh? Umm block sang thum chuang kha ni tawh a, chu chumi ni vang chuanin kan sa lo mai nga tilai vela chuanin nga chuan desert kan zawng ang um rilru peng thin portal lo lo awma tilai hian portal hi kan en chin anga tilai golden apple a awm thin a an ting che sa hianin golden apple a awm hlauh chuanin vang em em golden apple kha um um lo tlat gold thil erawh hi chu ka la ang a umm hlawk leh ang south lamah na kal em umm south lam char char in kan kal ang a tin naiin a vang zek mai a desert chu golden apple awm em kan en ang awm lo um ala ma ma chu an chon kan let lenga du chon ala zon zel thei a ala thlawh phei zel thei a amah erawh chu dessert kha kan la link duh dawn sia. Nakinah khanin Nether Portal chungah khan kalkawng thar kan la siam duh dawn si a, Desert awmna zawnah khanin. Chumi ni vang chuan hla lutukah khanin awm chuanin Portal hmanga kan kal pawh khan a thui dawn lutuk a. Chumi ni vang chuan kan let leng a, North-ah kan kal tawh a, South-ah kan kal tawh a, East emaw West-ah kan kal ang a. Kan let leh lawk ang.

Saw tlama sang ang kal chin ang. Hmm, elai tra man hin thlo chak dan. Thap ber hi oma chu chu 45 45 an tia. Om je chuan in 45 degree vel. Hmm, khan te han i thlok chuk anga. Chuan in i thlok chho le lama khan in 45 degree vel thau han thlok chho le nga. Chuan in te khan Hi thlawh chak dan ber a ni an ti a, tak tak a ning a maw. One point seventeen update atang khanin i Elytra hi an rawn update a, Elytra an update dan chu i rocket kan hman chiah hianin enge damage a pe a, durability kha a tla hniam thei a, amah se enghetia rocket kan hman lo a, glide nan ringawt tia kan thlawh delh delh, kan thlawh delh delh nan ringawt hi chuanin damage kha a nei tawh lo a Elytra khan maw.

Mycelium ho hi a awm khat vek a, chuanin mushroom chu a awm a, hemi chhungah hian mob dang khan spawn theih lo anih chu. Tikhan dangdai ve a, hetiang biome si vang em em a ni, kan hmu fuh hlauh chu kan van neih hle mai. Aaa kan en ang a, east lamah hian kan thlawk leh ang, desert kan zawng a, desert kan hmu thuai turah a ngai ila, kan en lai try hi chanve tlat ni lo deuh a. East lamah pawm lo let leh lawk mai ang ava han vang ve ta zar chu rilna pawl tawh ho hi kan en zeuh zeuh ang a heng golden apple enchanted golden apple. awm la u golden apple pangai la lo ang kha tawh tangkai la u thut hrep pawh sawh a awm a no tinted golden apple kan zawng a ni ringawt a lo awm leh umm an awm rawh enchanted awm lo mah chu golden carrot hi tlem azawng ka lak belh ang a hmm. kan haw leh char char ang aw hei thla ler a thla ler ni lo beach kam vel kha lo ni beach kam vel mi pawh i lak theih tho a amah erawh chu thla ler kha kan duh a ni sandstone pawt sandstone te kha kan duh tel a chumi vang chuan in thla ler kan zawng a mahse thla ler hi hmuh tur reng reng a awm lo mai.

Aw kan base thar tur ah han kan lo let leh tawh a tin lai vel ah hian in hnai te ah hian in lo awm tak in kan ti a kan let leh ringawt a mi kan starter base hnaih deuh ah chuan desert awm lo tur ah ka ngai a. Kan zawng hnem tawh a awm lova umm rocket hi kan mamawh bela rocket ka la leh suaing a lai kan base thar tura hian kan thlawk kual vel chhin ang kan en chin dawn ni umm west lamah hian kan kal leh phawt ang a i spike pai awm sania tilai hi i spike hin awm a Tin biomes pawh i vang em em a ni. Desert zan lai lai in vur hlir kan hmuh chu le tara. Ai ham, vô han vang vè. Slot lamah sawn kan kal a, awm lo va. Hmm. North lamah hian kal thin dan mi. Jungle biomes te lo awm a, tunah hianin. Amar chu jungle biomes hi kan ru ni lo. Desert, desert, desert, yes. No, no, no, no. Yes, ni dawnin. Ni dawnin ka hria nga o. F3, F3. Beach vek ala ni a. Amar chu tunai pawh hi. A tam ang reng khawp mai a, a chhinchhiah hrim hrim ang. Yes, Messiah Biomes te kan hmu a. Ngai hi gold a tam em em ani. Hi desert ani to em. Mm, F3. Desert Biomes chu ni. Mara chu va zau lo ve. Mesa biome si chhin chhia hrim hrim angai hei pawh hi. Nice nice nice. Kan la intan thei. Hi sen ania tiang hi kan duh tak chu ni. Kan va zawng hmu har em.

Vane i thlak hle mai sa tunah sawnin portal a awm a, portal ah sawnin eng nge awm kan en lawk anga golden apple kan duh ani enchanted golden apple notch apple no na um kan let ang ole heti ang hohi kan mamawh tur ania hei hi sen ania sen hi nakinah kan la smell tang a chuanin ice ania chuanin thing kan mamawh leh a amah chu thing chu thing tree farm kan nei a satilaiah sawnin kan la zuai eng a nakinah chumi kan lak chhung vel chuanin kan sen ho hi in hnuaiah kan lo smelt char char ang a kan heng ho hi ka lo smelt ang a eh a in smelt chhung khanin thingte ka lo kit ang a kan in ka kit zawhah khan ka rawn let leh dawn a ni. Mamawh tur ho chu nia hmm glass te pawh lo in smell zo vek tawh a hei kan mega base portal kha nia tunah hian kan sang a kan mega base portal hi main portal ah kan hmang a heta tang hian pengte awm ang a tiang khanin. Slogan stronghold nia stronghold piah sawn tikhan awm leh zel a chuanin desert te pawh saw lamah sawn awm mai thei a hmm ting ho ha kan ti dawn ni kan tih dan tur hi lo en zuai zuai la umm aw hetain siam sa ka nei kan en mai ang kan siam sa hi aw kan tih dan tur chu tunah hian ice pack ice a kan dang a a inkar zel kha awl ang a chuanin tin kan dang a kan tlak lo nan tin ai fence kan tlak lo nan fence ting hai kan dang a hmm thain tla thei lo a tak tak han kan kal ang a class kan mamawh teuh na chhan chu hei tuna pawh en ti lai hian ka lo da mop an lo spawn thei thin a heng tingah hianin chumi ni vang chuanin a chungah te hian glass kan dah hian mop an spawn thei lo a one block ah hian tu mop an spawn thei lo a chuvang chuanin han kan dang a ka ni ngha ka lo siam teuh dawn a ni heng ting hi Awle tikhan vur kha ka lo dah vek a Ending vur hi kan kalna tur ania lawng Vur kan dahna chhan chu lawng kha a kal chak bik a Vurah hian kan tawlh zel zel a Chuanin tunlai hi kan strong hold awmna kha ania Tikhanin hei hi kan mega base chuan sawtah sawn kan desert te kha awma tikhanin ka lo dah vek a Ka sawi ka lo hre sual ani mai thei a Tinlaiah hianin Ice block ah hianin mopan spawn thei lo ang a mopan spawn thei maw ka tia chumi ni vang chumi ni vang chuanin glass te ite'n ka lo nei teuh a chungah han dah ka tum a amai rawh chu tunga hianin tih tik lo ka lo nei ni mai thei a mop hin spawn reng reng lo mai a mop reng reng khan lo awm lo a ice chungah hianin an awm thei lo ni mai thei ni um chuanin hei hi kan starter base kha nia um tikhanin tunah chuanin engtin hian ka lo dang a tuna ka dang thauhin ka dang hei kan gold farm awmna lampang ania lehlam panga chin ka dang a duh phei chuan a tha dan ber phei chuan in lehlam lehlam ain dah tur nia amai rawh chu teng hi a to ve ang reng lutuk a fancy tam tak kan mamawh dawn ni la tawk pawh ka ring lo ve kha kha Aw tihan ka lo dah zo a, awmzia kan hriat thiam theih nain kan kal chhin ang a. Awmzia chuan in tiang kan kal ang a, tin lawng hi kan dang a, kan dah theih chuanin aah theih loh tlat, tih pai ngai. Tin lawng hi kan dang a, chuanin tihan hemi bang si lampangah hian kan dang a, tikhanin. Kan kal char char ang a, chak tawk khan kan kal thei ni tihian. Hei kan stronghold awmna khan nia, nakin ah tihin ka la chhinchheng a eng nge color scheme nei deuh te emaw khanin ka la siam dawn a ni. Khan tih ang ho kha, stronghold awmna chu ah, a pawlin teng chi emaw khan maw? Teng khan ka la siam dawn ni. Aw tunah chuan mega base chung changin kan lo sawi zau leh deuh ang a. Kan mega base tur atang hianin castle kan sa dawn ni. Eng hre thiam deuh anga ti hianin um mo o kan sawi nge heta la hianin village te polo manga nge villager tangkai tak tak ho kha nge armor chei tu te ho te ting chi ho khan la omanga chuanin tana hian kalkawng chho a awm anga step chho ang deuh ten an chho anga chuanin tunah hian kawt ah kawt te reuh te a lo lang a maw chuanin hei hi ah kawngkhar awmna tur a ni a chuanin tunah hian in te pakhat a ni ang a tah hian tower a awm ang a chuanin hei hi kan inpui ber tur a ni ang a tah hian tower a awm bawk ang a heti lai hian observatory a awm ang a hetiang lai bial lian deuhah hian a chung kum deuh bial deuh ang khan kan siam dawn a ni tunah hian umm kha kha a ni a kan sak dan tur a ni a. Mah chu castle hi ka la sa ngai lo a ka sawi ang khan in stone hi kan hmang a stone hian ka ti vek chhin phawt ang a castle hi ka la sa ngai lo a sak dan tur pawh ka hre thiam lo a mah chu kan sa ris ve tawp dawn ni eh, stone hian ten ka ti rih phawt ang nekin a decoration te chu kan la ting a texture ang chi te kha ala mo mo em a tuna chuan texture mang nei mang lo in ti hian in stone hmang hian kan siam phawt ang a Kan hrethiam deuh ṭan turah chuan ka ngai a umm tunah hian a ning a tikhanin tunah hian tower a awm ang a tower te pawh hi design ṭhan deuh nai anga. Hi pawh hi tiin a plain pawp dawn lo a, a hnuaiah hian eng eng maw ten an la awm dawn a. Tikhanin a awm dawn a ni, an hriat thiam theih nan a la mawi lo viau mai thei a, mahse eng a mawi dawn ni, umm a mawi dawn nakinah mawi tawn lutuk a ni. Hun rei tak chhungkhatin ka lo sa a, ka lo chei mawi vel a, hei tiang block vel te hi ka lo dah a, hei ka hnungah hian kan la sa zo lo tho a, amaherawhchu kan en ang a, tikhain ka lo sa ve chin a, kan en chin ang. Umm tikhan ala ni hria ei ka seng khan tai kan kawngka tur nge tilai te hi engmah lo awm lo a chhung lampang chu tih hian lo awm dawn a och khani ka lo buai em em ani a mawi dawn ka tih kha a mawi dawn a mawi tan tel tel ang mawi tan tawh lut tuk ani amara chu hei ti tur la tam och amara chu hei kan hmung a ti tur la tam em em a In hnung lam pang te hi keng mah ka la khawih lo tawp a tirani te pawh hi kan la ti dawn a, khanin Khalsel kha lo ni ve ta a ni. Aw chuanin tun episode tan chuanin kan lo duh tawk leh hnai tawng a, episode leh te chuanin Khalsel te hi enge structure hrim hrim a foundation ho kha chu zawh kan tum tawng a, Khalsel sakah kan in concentrate tawng a, thil dang kan ti vak tawh hrih lo ang, dessert kan zawng rei lutuk a vawiinah pawh kun tam tak kan paih a, ka sawi ang khan kan lo duh tawk leh dawn tawng a, episode leh ka in hmu leh theuh dawn ni aw, bye.